Israel leh Iran inhuatna hi a rilin a thuk em em a, a ṭo bul ber pawh Genesis aṭang daih tawh khan a ni. Tun ṭumah chuan Israel leh Iran inkara inhuatna leh indona lo awm chhan Bible aṭangin kan chhui dawn a ni. He thu i ngaihthlak zawh hi chuan khawlai Middle East vel buaina awmzia hi ril zawkin i hrethiam tawh ang a, chanchin thar dang an neih pawhin i tan ngaihthlak a nuam sawt tawh dawn a ni. Chuvangin a tawp thlengin lo ngaithla la, he inhuatna leh indona rilzia leh Pathian inrawlh dan kim chang kan sawi dawn a ni. A hmasa berah chuan kan hriatthiam awlsam zawk nan, Israel hi Juda ram a ni a, tunlaia Iran kan tih hi Bible-a Persia hi a ni tih lo hre hmasa ta ila. Kan sawi tak ang khan Juda mite leh Arab mite inhuatna hi BC sanghnih leh za kal taah Genesis bu-a Abraham-a a ṭang daih tawh khan a rawn inṭan a ni. Genesis bung sawm pahnih chang khatah, Abrahama leh Pathian inbiakna kan hmu a, Pathian chuan Abrahama chu a khaw lama ta leh a laichinte lak atanga chhuaka ram a la entir tur lama kal turin a hrilh a. Heta ram a tih hi Canaan ram a ni. Tunlaia Egypt ram zat ve atanga khawchhak lam zawng zawng Euphrates lui thlengin a ni. Saudi Arabia ram leh Iraq ram zat ve aia tam mah a tel a ni. Tin, Pathian thu zawma Abrahama chhuah tanna Ur khua hi tunlaia Iraq ram hi a ni a. Genesis bungsawm panga ah chuan Pathianin Abrahama hnenah chuan thu thlungin a thlah te chu vana arsi zat leh leia ṭio vai vut zat an la nih dawn thu a hrilh a. An inkara thuthun dan tur pawh chiang takin a hrilh a ni. Pathianin Abrahama hnenah chuan Bawngla kum thum mi leh Kelpui kum thum mi leh Berampa kum thum mi leh Thuro leh Parvano la turin a hrilh a, hei hi hetih hun laia thu an thlun thin dan a ni. Chung ramsa te chu a lai takah zel an phelh a, a phel tawn tawn chu inep chiahin an dah a. A karah chuan thuthlung siamtute chu an kal tlang a, an kal pah chuan he thutiam hi ka bawh chhiat chuan heng ransate chan ang hi ka chungah thleng rawh se tiin an chham thin a ni. Chutiang chiaha thu thlung tur chuan Pathianin Abrahama hi a buatsaih a ni. Mahse, ni tlak dawnah chuan Abrahama chu a lo muhil hlauh mai a, a mut hlan chuan thim nasa tak leh rapthlak takin a khuh thu Bible-ah kan hmu a ni. Tichuan, Abrahama chu a mutthilh tak siah chuan, chung ransa phel inkarah chuan Pathian chu meichher anga rawn inlarin a kal tlang ta a ni. Hei hian a entir chu he thuthlunnaah hian Abrahama chu a tel ve ta lo va, a lo mutthilh avangin an inkara thuthlung chu a tel lovin Pathianin a kal tlangpui ta a ni. Bible-a kan hmuh angin Pathianin Abrahama thlahte chu Vana a rasi zat leh leia ṭio vaivut zat an la nih dawn thu hrilh mah se, Abrahama chuan fa reng reng a nei thei lo va, a nupui Sarila chu a ching bawk si. Heng hun lai hian mipa tan rokhawmtu fa neih loh chu an chhia anga ngaih a ni a, an thah kal zel aṭangin an hming nuaibo a ni ṭhin ni. An hausakna te chu mi dangin an rochun a, an ram pawh hmelhriat loh ten an insiam ral thin a ni. Rokhawmtu fapa nei lo chu lei roa tui leih buak angin he khawvel atang hian an hming nuai bo hlenin a awm thin a ni. Abrahama chuan Pathian thutiam chu a nghakah kum sawm ruk a ni a fa a la nei lo va. Kum sawm sarih a ni leh a, Pathianin thu thar reng reng a la nei lo. Abrahama chuan a nghak ngawt ngawt mai a ni. Kum sawm riat leh paruk a ni leh a, Abrahama chuan Pathian thu tiam hlawhtlin nan kum sawm hnih leh panga chuang lai a nghak ta. Mahse, a la nghak chhuak chuang si lo. A nupui Sari beidawng chuan Abrahama hnenah chuan a bawihnu lakah chuan fa nei mai turin a ti ta a ni. Heta saree thil tih dan hi dem ngawt theih a ni bik lo. A chhan chu heti hun lai hian kan sawi tak angin fapa rokhawmtu neih loh chu an chhia a nih avangin nupui ching te chuan an pasalte lakah an bawi te chu fa an neih tir thei a, chu chu an thlah te dik tak anga pawm a ni. He dan hi thil hlui lam lai chhuak a zir thin, archaeologist kan tih te pawhin Tunlai Iraq mar lama an thil laih chhuah lei phek a inziak thlap an hmu chhuak nghe nghe a ni. Chuvangin Sarin Abrahama hnena a bawihnu laka fa nei tura a tih hi a hun lai ngaihtuah chuan thiltih awm tak zawk a ni. Sari chuan a bawihnu Aigupta mi Hagari laka fa nei turin Abrahama chu a hrilh ta a. Hagari hi Aigupta mi a nih avangin tunlai Egypt ram mi, Arab mi a ni tihna a ni. Pathian thutiam an nghahchhuah thei loh avanga an thil tih hi a hun lai chuan pawi viauin lang lo mahse, kum sang tel a nghawng bakah, Abrahama leh Sari thlah kal zel dik tak zawk te ngei pawh he khawvel atanga nuaibo an nih phah ṭhelh ṭhelh a ni. Reilo teah Hagari chuan Abrahama fa chu a pai ta thuai a, kum sangni chuang zet daih tur buaina chu a rawn inṭan chho ta a ni. Hagari chuan thlah tu bul Abrahama fa a pai takah chuan a mizia leh a nungchang a rawn inthlak ta a. A hmaah bawihnu inngaitlawm leh inkiltawih tak ni ṭhin khan A pawimawhzia leh saree thil tih theih loh a tihsak tak avangin a mizia a thlak a, a pi saree pawh a hma angin a zah tawh lo a. Abrahama lakah pawh saree aia dinhmun tha zawk a beisei ta fo mai a ni. Chu chu saree chuan hmu thei lovin an inkar thu a chhe chho ta a. Saree chuan Hagari chu a ti duh dah ta hle mai a, chu chu tuar reng peih lovin Hagari chu a tlanchhuak ta a ni. Mahse, Pathianin a miruat Abrahama thlah paitu Hagari chu a ensan lo va. Sur panna kawnga thla lertui chhunchhuah kianga raipuar chunga chau taka a awm lai chu vantirhkoh chuan a hmu ta a. Heta an inhmuhna hi tunlaia Egypt ram hi a ni a, hmanlai chuan sumdawnna kawng pawimawh tak a ni thin a ni. Vantirhkoh chuan Hagari hnenah chuan a pi hnena kir leh turin leh a thu thu a awm turin a ti a. Tin, Hagari hnenah chuan Vantirhkoh chuan Pathian thuthlung hrilhin a thlah te chu chhiarsen loh khawpa tam an la nih tur thu leh a fa lo piang tur chu mihring zinga ramsa bengtung ang a nih tur thu te, mi zawng zawng a do anga mitinin amah an do bawk tur thu a hrilh a. Tin, a fa lo piang tur chu a hmingah Ismaela sa turin a ti a. A hming awmzia hi Lalpan a hria tihna a ni a. Hagari hreawmna zawng zawng chu Pathianin a hriat avangin Vantirhkoh chuan Ismaela sa turin a hrilh a ni. Hagari chuan Vantirhkoh thu zawmin Abrahama hnenah chuan a kir leh ta a, reilote hnuah Ismaela chu a piang ta a ni. Ismaela pian hian Abrahama chu kum sawmriat leh paruk mi a ni tawh a. A fapa thar chu Pathian thutiam tih hlawhtlinna a ngaiin duat takin kum sawm pathum chhung lai chu a enkawl a ni. He kum sawm pathum chhung hian Abrahama chuan Ismaela chu Pathian thutiam kengtu turah ngaiin a buatsaih a, kawng engkimah a kaihruai a ni. Mahse, Genesis bung sawm pasarihah Abrahama chu kum sawm kua leh pakua mi a nih chuan, Pathian chu Abrahama hnenah chuan rawn inlar lehin A thu thlung tih hlawhtlinna tur chu a la pian loh thu leh Ismaela chu a nih loh thu a rawn hriattir leh ta a. Abrahama hian a nupui Sari kum sawmkawmi chuan fa a hrin theih a rin tawh loh em avangin Pathian hnenah chuan Ismaela hi i hmaah awm thei sela aw tiin a ngen hial a ni. Mahse, Pathian chuan a thutiam tihhlawhtlinna chu Ismaela-ah ni loin, a nupui chuan fa a pai anga a hring ang a, a hmingah Isaka sa tur leh a ni chu a thutiam hlenna a nih dawn thu a sawi chiang ta a ni. Pathian chuan Abrahaman Ismaela tana a ṭawngṭaina zawng zawngte chu a hriatsak ta tho a, Ismaela chu chi ropui taka a la siam tur thu te A thah te a la tih pun tur thu leh Lalsawm pahnih a hrin tur thu a hrilh a. Helaia Pathianin Abrahama a chhanna hian tun thleng hian khawvel hi hmun hniah a then hrang ta a ni. Fapa pakhat zawk chuan malsawmna, khawvel ropuina, hnam tam leh hausa a rochun laiin fapa pakhat zawk erawh chuan Pathian thuthlung kengtu, ram neitu leh thlah tu nihna dik tak leh Pawimawh em em, Messia thlahtu nihna a rochun dawn thung a ni. Helaia Ismaela leh Isaka Pathian malsawmna dawn hi tirhkoh Paula chuan Galatia bung liah khan a sawi fiah a. Tisa dan apiang chu engkim chunga hotu ni mah se, bawi nen a danglam lo a. Pathian ruat ang apiang chuan fa nihna a neih thu a sawi a ni. Sarithlah te chuan zalenna Pathian fa nihna an neih laiin bawi nu Hagari thlah te erawh chuan bawi nihna an ro chun a ni. Sarin a bawi nu Hagari lakah Abrahama fa a neih tir hi a hun lai danah chuan tling mah se Pathian danah erawh a tling zo si lo a ni. Tichuan, Abrahama chu kum za a nih hnu, Sari pawh kum sawmkua lai a nih hnu chuan He lei dan atanga chhuta theih reng reng loin Pathian thuthlung angin Isaka chu a lo piang ta a ni. Isaka a lo pian takah chuan a hmaa Abrahama chhungkua buai mek chuan zual lam a pan ta a ni. Genesis bung sawmhnih pakhat changriatah Isaka'n hnute hnek a ban mi chuan Abrahama fa hmasa Ismaela'n Isaka a nuihsan lai chu Sarin a hmuh thu a inziak a. Heta nuihsan tih hi a hep rai tawng chuan Metzahak tih a ni a, Aanchehloh emaw Diriam tihna lam a ni. Hei vang hian Sari chu Ismaela te nufa lakah chuan a thin ur ta em em mai a, Abrahama hnenah chuan an pahnih chuan hnawt chhuak turin a ti ta a ni. Pathianin Abrahama chu Sari thu anga ti turin a hrilh a, tichuan a tukah chuan Abrahama chu zing takah a tho a, Hagari chu tui leh chhang a pe a, Ismaela nen chuan thlaleira vak vai tur chuan a hnawt chhuak ta a ni. Thlaleir ram ro tui reng reng awm lohnaah chuan an nufa chuan rei tak an vak vai a, an chhang ken a zo a, an tuipai an in zo a, Ismaela chu rilṭam tui halin a chau ta a ni. Hagari chuan a fapa thi tur chu hmu ngam lovin thlaleir hnim buk hnuaiah chuan a dah a, Thui vak lo a kalsawn a, a tap ta a. Chutih lai tak chuan Hagari hnenah chuan Pathian vantir koh a rawn inlar a. Hagari hnenah chuan hlau lo tur leh naupang chu chi tam tak thlahtu a a siam tur thu a rawn hrilh a. Hagari mit chu vantir koh chuan tihvar sakin tui chhunchhuah a hmu ta a. Tui chu Ismaela hnenah chuan pein a lo harh leh ta a ni. Bible chuan naupang hnenah chuan Pathian a awm thin a tiin a sawi a. Ismaela chu a lo chhang lian deuh deuh a, parent thlalera a khawsa a, thal kah thiam sapel mi a rawn ni ta a ni. A nu Hagari chuan Aikupta mi nupuia a neihsak a, an chi leh kuang ngei a neihsak a ni.

Lalram hran theuh neiin ramtiam Kanan chheh vel Havila atanga sur thlengin an awp a. A hnu zela Isaka atanga Abrahama thlah kal zel Israel faten ramtiam an panna kawngah pawh an ni thlahte nen hian nasa takin an indo ta a ni. Abrahama fapa, thuthlung anga lo piang Isaka chuan fapa pahnih

Ismaela hnenah a kal thu kan hmu a, chutah chuan Ismaela fanu chu nupuiah a va nei ta a ni. He an inneihna hi inneihna satliah ni loin Pathian remruat a thlen dikna zel a ni. Thi tura hnawhchhuah Ismaela leh malsawmna dawn khalh Esau-a te inkara thuthlunna a ni a, a pawimawh hle a ni. Pathian thuthlung atanga paihchhuah pahnih te chuan inremna siamin Pathian thuthlung kengtute nen an inep chho ta ngar ngar mai a ni. Esava thlah kal zelte hi Edom ho an ni a, tuipui thi chhim lam, tunlaia Jordan velah hian an khawsa thin a ni. Edom ho leh Israel ho chu kumza chuang zet indo leh inhal reng rengin an khawsa chho ta a, Mosian Israel fate a hruai chhuah pawh khan Edom ho hian an ram pal tlang an phal lo a, tin, Babulonin Jerusalem a tihchhiat pawh khan Edom ho hian an tanpui bakah Asir vel atangte chuan lawmin an lo au a ni. He thu hi zawlnei Obadiah pawhin a lo sawi lawk tawh a ni. Ismaela thlah kal zelte chu Arab ram hmar lamah khawsahin Pathianin a lo tiam tawh angin ram zau tak an awp a, tin Abrahama chi leh kuang, Ismaela leh Esau-a atanga chhuak ni lo. Abrahama unaupa, Lota fate thlah, Moab leh Ammon ho chu, tun laia Jordan ram khawchhak lamah hian an inbeng bel ve thung a, anni hi thuthung atanga hnawhchhuah zingah chhiar tel theih ni chiah lo mah se, Pathian hnam thlan Israel fate A ramtiam kanan hualtu zingah telin a ramtiam an duhna kawnga daltu lian tak an ni ve bawk a ni. Tichuan, Israel chu a lai takah awmin Abrahama thlahte zinga mi ni si, mahse, thuthlung kengtu ni si lote chuan an hual ta a nih chu. Chhim lamah Edom ho an awm a, chhim chhak lamah Ismaela thlahte, khaw chhak lamah Moab leh Ammon ho, khaw thlang lamah Filistia ho an awm ta a ni. Abrahama atanga thlah kal zel vek ni mah se, Pathian thuin a lo sawi tawh angin vawiin thlengin anni ho hi an la inhnghir ngho reng a, inrun leh indo reng rengin an la buai a. He khawvel sorkar leh thuneihna hian Pathian rua hmanna hi a dal mai mai thei dawn niin a lang lo a ni. Tichuan, kum sang hnih lai kal ta, kum zabi pasarihna ah khan He hmunah hian Prophet Mohammed chuan sakhaw thar rawn dinin Islam sakhua a rawn piang ta a. Islam sakhua hian an thlah tu bul chu Abrahama ah an pawm ve ngei a, mahse Kristian leh Juda te chhui dan anga Isaka atanga chhui loin Ismaela atangin an chhui ta thung a ni. Islam sakhaw rindanah chuan Abrahaman maichama hlan a tum kha Isaka ni loin A fa u Ismaela ngei hi a ni tih a ni a. Ismaela hi fa u a nih avangin rokhawmtu nihna, thuthlung kengtu a ni a. Chuvang chuan Islam sakhaw zuitute hi thuthlung kengtu, ram neitu dik tak zawk kan ni e tih chu an ngaihdan a ni ta a ni. Sakhaw lian tak pahnih, Islam leh Juda te chuan an thlah tu bul berah Abrahama chu pawm ve ve mah se, A fate atang chiaha an chhui hran avangin Judate leh Islam inkara indona hi khawvel ram dang indo chhan heng ram inchuh emaw tui inchuh ang mai mai hi a ni lo. Thlarau lam khawih thil, sakhaw thil, thuthlung neitu nih inchuhna a ni a, a ril em em a ni. Khawvel history ah hian anni pahnih inkar hi han that ve viau changte chu a awm na meuh mai a, A bikin Ottoman Empire an tih hun laite khan Judate leh Muslimte hi lungrual takin an khawsa ho ve a ni. Juda ral tlante chu Muslimten an lo hum a, chenna in leh ei leh in turte pein an lo dawng sawng a ni. Mahse, Pathian thuthlung an inkara inhuatna leh inrem lohna hi thup hlen tak tak theih a ni lova, engtikngia emaw chuan a rawn irh chhuak leh nge nge zel a ni. Psalm sawmriat leh pathum kan en chuan, Israel nuaiboa khawvel ata anmah a ni ti bo tura Arab ho an intiam rual tur thu a lo inziak daih tawh a. He thu hi kum sangthum kal ta daih tawha ziah kha a ni. Psalm sawmriat leh pathumna hian Israel beih rawnah nuaibo tumtu turte hming nen lam a sawi thlap mai a, Chungte chu Edom hote, Moab hote, Ammon hote, Filistia hote leh Assuria hote an ni. Anni ho hi Abrahama chi leh kuangte vek, tunlaia Arab ram kan tihte thlah kal zel vek an ni a. An danglamna chu Isaka atanga chhui an ni ve lo tih zawng hi a ni. Pathian thuthlung tihhlawhtlinna, Isaka hi leidan apiang Ismaela thlahte hian beiin do thin mahse, Thil pakhat pawimawh tak mai a awm a, chu chu hei hi a ni, Genesis bung sawmhnih leh panga changkuaah Abrahama thih thu kan hmu a. Chutah chuan a fate pahnih Isaka leh Ismaela te chuan Makpela pukah an phum dun thu a ziak a ni. Helai ziakah hian Isaka hming ziah hmasak a ni tlat mai a, Israel hnam danah fa u zawk, ro luahtu tur zawk hming hi ziah hmasak a ni ngei ngei thin. Mahse, Bible hian engvangin nge Isaka hming hi a ziah hmasak tlat mai le? Helai thu tlawh chhan tih theih tur hian, kum sanghnih leh sawmhnih khan Arab ram intel khawm leh Israel-te chuan thuthlung an ziak a, mahse chu an thuthlung ziah chu khawvel thuthlung, politics-a inremna ang a ni lo. A hming pawh Abraham-a thuthlung tih vuah a ni a. Arab ho hian Isaka hi ro luahtu-a an pawm ve ta nge, hetia thuthlung hial an ziah tak mai tih chu hriat ni lo mahse, He thuthlung hian Abrahama fate, a thlahte kan ni e tih an pawmtlanna thuthlung a ni. Pathianin Abrahama hnenah thu a thlung a, mahse, chu a thutiam thuthlung chu nghak zo loin mihring danin Abrahama chuan ama remruatnain a hlawhtlinna a siam chawp a. Zah ngaihna a khat kan Pathian chuan mihring remruatna a piang mah ni se, Ismaela chu a thlah thlam lo va, a thlah te chu lei malsawmna leh chi tam takah siam a tiam a. Hei hi Arab ho hausak zia leh Islam sakhaw punchak zia nen hian a sawizawm theih awm e. Chutih laiin Pathian thuthlung anga lo piang Isaka tan erawh fa nihna, roluahtu nihna tiam a ni a. Ram te leh hausa tak ni lo mah se, mak tak taka indona a Israel a chak leh mai thin te, heng Six Days War, Arab ram tang khawm in an do rawn tum te, Yom Kippur War, Egypt leh Syria tang kawp ten an do rawn tum te a mak taka an chak leh mai thin te nen hian a sawizawm theih bawk awm e. Abrahama duhthlanna siam sual hian vawiin thlengin khawvel a la nghawng a, A thlah te, Isaka thlah, Juda, Israel ho leh Ismaela thlah a rap indona chuan khawvel a la ti buai reng a. Pathian thu in, Ani chuan mitin a do anga, mitinin an do bawk ang tia Ismaela pian hmaa a lo sawi tawh angin, a thlah kal zel a rap ramte chuan vawiin thleng hian Israel chu beiin an la do ta reng a nih hi. He an inhuatna leh inbeihna hi Pathian remruat a nih avangin khawvel rorelna dawhkanah chuan sawi fel mai theih niin a lang lo va, engtin zel nge khawvel hi a la nghawng dawn tih chu remruattu Pathian chauhin a hria a ni.